Kong wakul wiwa walego Lubangawa. Shall we humble ourselves and we pray? In Lubanga ma itye malo twal i wi polo, wangi tye ka neno wi lobo ducu. Pe tye gin mo ma okanne ki i wangi, ai Rwot. An ma acung i nyimi abedo dano ma mwa. Macalo imaka me bedo gi ticci, lonya abed leng pi ticci, ai Rwot, wek ka aloko ki lwak ducu amony ma tye i wi lobo ma icoyogi macalo gin luticci, Rwot wek gin guwiny lok man obed me kony tung botgi. Alego i nying Yecu Kricito Rwotwa. Amen.
Ah, gi pa Rwotwa Yecu. Praise the Lord Jesus.
Amoru dok aye odoco. I greet all of you again. Ah, tamo wawinyo ngo ma gikwano i Bible I think we heard what was read in the i lok scripture kom lega.
about prayer.
Lega, dano ma cito ka lega, When someone wa- is going to pray, nongo dano

Ci wawinyo kit calo Yecu Kricito obedo ka lok kwede ki lupwonnyene. So in this scripture you find out Jesus was speaking to his disciples. Ni ka wacito ka lego Lubanga. That when we are going to pray to God. Me acel. First of all. Pe omyero wabed jo ma lugoba. We should not be like the hypocrites. Pien goba obedo gin pa Catan. Because hypocrisy of the, is of the devil. Dano ma tiyo jami me goba dano pa Catan. Someone who is a liar is a person of the devil. Dok bene en omedo loko ni ka walego. But he con-
Pe wabed ka duru lwak lega mapol. He continued and said, If we are praying, we shall not pray a, a number of prayers in vanity. Pien Lubanga ma peya wan walego, en dong ngeyo ngo ma in imito. Because before you prayed, God knew what you wanted. Kadi ka ikwayo nyig lok acel aryo, nongo dong oniang jami However ducu. much you just spoke one or two words, it's enough for God to, Omiyo, under, to answer you.
lega ma pire tek en aye lega pa Won pa Rwotwa ma en oloko kobedine.

Gin ma in itiyo ki i lobo kany omyero obed ma rom ki i polo weko ka ilego Lubanga ci Lubanga dok ilegani. The scripture clearly says what you do here on earth should be equal to what is done in heaven. So if you're doing that, your prayers shall be answered in heaven. I wi polo kuca dong pe tye iye kit ton me bal mo. In heaven there is no single dot of sin. Ka an acito ka lega ma nongo atye ki bal i koma, If I'm going to pray God when I have sin in me, manyira Lubanga pe twero winyo legana. that means God will not answer me. Pien nongo gin ma an atiyo bene i bal-li pe rom ki jo ma gitiyo i polo, pien polo bal pe iye. Omiyo wan watye ka lega i dul lega mapol mapat pat.
Jo ma gitye ka lego pi wi lobo ne, Lubanga okony dano ma tye i wi lobo.
Ento in, macalo in dano pa Lubanga ma itye ka lego pi jo mapol ma tye i wi lobo,

Wang dyere, Jeremia cura abiro, cenge apar wiye abicel.
Dong in Jeremia, pe myero ileg pi lwak man, pe iting dwoni ka koko nyo ka lega pigi, pe ibak dogi bota pigi bene, pien pe abiwinyo lokki kadi ki acel. Pe ineno gin ma gitye ka tiyone i gangi me Juda ducu ki i dye yo me Jerucalem? Litino gicoko yen, wegi gimoko mac, ki mon ginywango moko me tedo mugati pi dag Ker me polo, dok bene gionyo gityer amata-gu bot lwak Lubanga pi ngeto cwinya wek kiniga omaka. Man an aye atye ka nge ka ngeto cwinya ni man an aye atye ka ngeto cwinya kwan maber
ee man an aye ma gitye ka ngeto cwinya ni man Rwot ma owaco pe gitye ka lego ka kelo can i komgi kengi ma miyo lewic makogi. Mumiyo, Rwot Lubanga owaco kuman ni, Nen, abitoyo kinigana ki akemona woko i kom kabedo man, i kom dano ki i kom lee ki i kom yadi ma i tim-gu ki ginapita ducu ma cek i poto, macce biwang adada ma pe gitwero nekone.
Atamo winyo kit ma cal lakwan okwano ginacoya man. We have heard how the, the person read Jeremiah chapter 6 from verses 16 and stopped at 20. Ah, Lubanga oloko ki laticce Jeremia God spoke to his servant Jeremiah, ma en oketo ni myero eleg pi jo ma gitye bedo i wi lobo kany. who wanted to pray for the children of Israel at the time. Jeremia onongo obedo latic pa Lubanga. Jeremiah was a prophet of God. Ento lujirikewa ne, Lubanga owaco ni Jeremia, Pe ilega dong pi jo man ma gitye i wi lobo-ni.
Pe ingam dogi ka lego ka lega pigi. Omiyo wene ni kow nen timgi ma gitye ka timone wa yo weka bedogi ka ma gitye ka bedo iye.
Meno aye lok ma Lubanga oloko bot Jeremia ma en obedo laticce.
Omiyo gin ma dano gitye ka tiyo i wi lobo man,
Lubanga owaco ni tic ma dano tye ka tiyone tye ka ngeto cwinye matek adada,
pien gin gicito ka lego Lubanga ka dok gia ki i ot pa Lubanga gicito ka woro jogi.
Gicito ka tiyo bal mapat pat. Gia ki i ot lega gicito ka mato kongo.
Gia ki i ot lega gicito ka tiyo bor.
Omiyo Lubanga oloko ka maleng bot Jeremia ni, Atyeko keca i kom wi lobo ni abitonge ki negana i komgi. Omiyo i karewani eni,
ma wan lutic pa Lubanga watye ka tito lok pa Lubanga,
ento lwak ma gitye i wi lobo gitye ka medde ameda ki tiyo bal. Gicito i ot pa Lubanga ka lega, ento gicito ka bwolo Lubanga bwal ni gin gi jo pa Lubanga.

Omiyo legawa pe romo o i nyim komker pa Lubanga, pien bal odoko kicika i kin dano ki Lubanga. Omiyo Yecu oloko i kare oa i ka ineno i Matayo, en oloko bot lukwenane,
owaco ni, Ka wutye kene iye i koma.
Wutwero loko kede ki got ni, 'Ai, pud icitwa loka ca, onyo wa ipotwa i pii.
Ka itye ki niye, ka watye ki niye i kom Lubanga, wat two ma opoto i wi lobo tye ka neko dano nino ki nino.
Waromo nego Lubanga ni twoni oa woko ki i lobowa pien nongo wan watiyo gin ma Lubanga mito.
Ka walokke wayubo kitwa, miyo i kare ni eni mito wan lutic pa Lubanga myero waloki ni jo mapol kobigi wai ni myero dano guum doggi, dano gulwok cingi woko. Ento meno ni myero kong mukwongo dano gulwok cwinygi.

I kare ma Lubanga oneno jo me Ninibi gidgir, gin dong gudoko lujemo ma pe giyubo kitgi. Ka Lubanga ooro laticce ni odong nino pyerangwen keken obityeko Ninibi oko. God, God saw the people of Nineveh, they were sinning, and God sent His servant to go and tell them that the number of days that are remaining, I will crush you all. Ka jone gin guwinyo dwon Lubanga, gin ducu gucako ngut. Gin ducu gubwonne gudok piny, omiyo kiniga pa Lubanga, Lubanga ojuko kinigane pe dong otyeko lobo ni cani. When they heard the message of God, they repented their sins, they cried out to God, and God forgave them. Wan bene ka waye i ngut ma wayubo kitwa i nyim Lubanga, Even us up to this day, if we accept to repent, two me Corona ma opoto i wi lobo ni, Lubanga bikwanyo ne oko ki i kom this wi lobo. COVID-19 that has Ento ka pe waye ngut,
ka pe wayubo kitwa, kadi bed walig, twom meno Lubanga pe bikwanyo ginigane ki i kom wan dano.
Man aye lok ma Lubanga tye ka loko kwedwa, wek ka walego lega kong wayub kitwa ki i nyim Lubanga.
Luloc me wi lobo guyub kitgi i nyim Lubanga.
Lutela i rwom mapat pat guyub kitgi i nyim Lubanga,
ci Lubanga bikwonyo kinege anega ki i komwa.
Tic pa dano tye ka ngeto cwiny Lubanga.
Inongo ni co nyome ki co wadigi,
mon nyome ki mon wadigi.
Mano weng tic ma gipyelo ma tye ka cwero cwiny Lubanga.
Lubanga tye ka onyo kot me kinigane tye ka cwer i wi lobo. God is raining down His wrath on us. Ngut ki yubo kitwa aye miyo Lubanga biloko cwinye i komwa. Repentance and turning away from our sins is what is going to let God forgive us. Mano aye lok ma Lubanga oloko kwedwa tin i nino ma aye cabit en ni. That is what God is telling us today. Wayubo kitwa.
Let us change our ways. Ka waweko bal.
If we leave sin.
Ci Lubanga biwinyo legawa. Then God will listen to our prayers.
Lubanga bikonyo lobowa. God will forgive our world.